Lord Macaulay be gayi me mímekpɔ kpɔ Kristo yo vó mekpɔ da fɔ míaƒe anyigba dzi o. Womekpɔ vayi brand Biblia kɔ va na mí o ɖe. Womefia fi o. Nubiala menɔ mía dome o. Ga kple sika nɔ mía si. Be yi tsa le Afrika ƒete, kɔ tsa yi le mía si, yi nye míaƒe ŋusẽ wɛ ɖe. Bene hafi yewoate ŋu ado mía dzi afi kesinɔnu ma ɖe, edze be ne yewoafia mí educational system, woatrɔ míaƒe educational system ye afia mí be yewo yovo yewo tɔ nyo wu mía tɔ. Gbe gbe ne ame aɖe gblɔ be yeaxɔ Nɔvi lɔlɔ wɛ me do gbe na me sia me va gbe ŋkeƒe ya va la dzi. Eh, nyo akpe ɖaɖa ne yi na subscribers wɛ kple ame yiwo pete wole mɔ dzi va wa ŋlɔ comment. Ne le comment ŋlɔ ko akpe ɖaɖa ne yi na wɛ mɔŋu ne yre Mawu sogboli sa ne yra wɛ. Eh, nyasɔe ɖe ko me makɔ va mɔ dzi egbe. Ahan, yi nye lɛta ɖe me nɔ tsatsa ale be meva yi ke ɖe lɛta ɖe ŋu. Aha, lɛta ɖe ele be ame sia ame nabu ta me tso lɛta ŋu. Ne míle eme be ne míɖu nu di ƒo vɔ ɖe, nu yiwo dze be míawɔ enye be míanɔ nuwo me kaka ne míakpɔ be leke míawɔ atsi, leke míawɔ akpɔ ŋgɔgbedede le míaƒe agbe me. Hade be míle agbea me mekpɔkpɔ ŋgɔgbe na mía nɔewo, mekpɔkpɔ ŋgɔgbe na mía ɖokui o. Midi be míatsi. Ale míawɔ atsi ɖe yame dzi magɔ na fuflea. Ɛhɛ̃. Hã, lɛta tso Lord Macaulay ƒe lɛta, eƒe tsatsa ye wòva tsa le Afrika, eya medi be míaka nu viɖe tso ŋu. Mayi ɖe lɛtaa me. Lord Macaulay be, I have travelled across the length and breadth of Africa, and I have not seen one person who is a beggar.

A truly dominated nation. Lɛta ya woŋlɔe wosaini le second February 1835. Le ɣleti evelia me, ƒe akpe ɖeka alafa enyi bla blaetɔ̃ vɔ atɔ̃, le ƒe akpe ɖeka Ble alafa enyi blaatɔ̃ vɔ atɔ̃ ƒe ɣleti evelia me ya woŋlɔ lɛta ya. Lɛta le xexlẽ be ɖe Lord Macaulay eya va tsa le Afrika nyigba dzi. Wo tsa le Afrika nyigba dzi vɔ ɖe, nyi wo kpɔ nye be mí Afrikawɛ ɖe alo mí eŋɛawɛ. Nubiala me nɔ mía dɔme o. Gbã nubiala me nɔ mía dome o. Evelia, sika kple kesinɔnu yiwo le mía si ɖe, menye nu vi wònye o. Lord Makaulay'e le nya ma gblɔ ebe, Kesinɔnu yiwo le mía si ɖe menye nu vie o. Ebe, hafi ne yewoate ŋu aɖu mía dzi ɖe, Míaƒe educational system, educational system, míaƒe culture heritage, nyateƒe yiwo mítona, ebe yi tsa le Afrika godoo ɖe, yi mekpɔ fiafitɔ ɖeka o. Lord Macaulay ƒe lɛta yi wòŋlɔ ema, ewɔe nye vife tsi gbɔ. Wo nya gblɔ me le. Eni ya me gblɔ gbɔgblɔ be ɖe nye me do le school do mi me wɔ history le secondary school. Vɔ nye me seo. Leopold ƒe leta nye me seo. Ma kɔ Leopold ƒe video eh, link akɔ de video ya te kple susu be ame sia ame na se nyai tututututu Leopold ŋlɔ kple ma mi akɔ tsa ɖe ya ŋu ne mi akpɔ be ka na ŋgɔgbe dede mi. Nyateƒe ɖekae, Mèaganɔ gblɔ be, Nyateƒe ɖekae. Ne mído nyateƒe ɖeka ɖe, ana ŋgɔgbeɖeɖe mí. Lord Macaulay be yi tsala Afrika ƒe te ɖee, Nɔvilɔlɔ̃ le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, le Mawu Yehowa ƒe ŋkɔ me, yi nèle Biblia xlẽ tso Gbedagbe ke ɖee. Lord Macaulay be gayime mí mekpɔ kpɔ Kristo, Yevuwo mekpɔ da afɔ míaƒe anyigba dzi o, womekpɔ va yi brand Biblia kɔ va na mí o ɖee. Womefia fi o, nubiala menɔ mía dome o, ga kple sika nɔ mía si. Be yi tsa le Afrika ƒe te, kɔ tsa yi le mía si, yi nye míaƒe ŋusẽ wɛ ɖe. Be ne hafi yi woate ŋu adu mía dzi afi kesinɔnu mawo ɖe, edze be ne yi woafia mí educational system, woatrɔ míaƒe educational system yi afia mí be yewo yovo yewo tɔ nyo wu mía tɔ. Gbeigbe mía xɔ yewo tɔ be yewo tɔ nyo wu mía tɔ ɖe. eye ana be yewoate ŋu adu mía dzi. Number one alo gbãtɔ le nya ya me le ʋe me le Togo, le Ghana, le Nigeria, le West Africa, le xexeame ƒe akpa ɖesiaɖe. Lord Macaulay le tsitsi na wɔe be ɖe ga yi me yi tsa le Africa ɖe, culture yi mi le zazã kple educational system yi mi zã, ega yi wo nɔ mía si ɖe, etɔgbi yi me kpɔ le teƒe ɖeke kpɔ o. Nɔvi lɔlɔ. Mawu nya yi mekɔ le ŋkume do na wòe ma Mawue tsi na wò Mawu sogbo li sa be ma tsi na wòe be ɖi ŋ mi trɔ yi na mia de kɔnuɔ ne me ŋsi gbe mia nɔ hia me me se wo wu le tsra ɖe me gblɔe Ghana camera me wa dɔ Pesna ne ga le Ghana tɔwo si de me ga lɔn gblɔ ke they don't think far ame kpui woame ve ɖewo koe le tsra ne ge de wo aƒeme fifi la do mahin. Kamera yi ɖeka tsɛtsɛ ne wòanɔ afia dzi kpɔ ne kura mele esi o. Vɔ yewovo be technology ye akpe ɖe míawo be míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Mado nya ya kɔ de eme. Ne wokɔ ame yi va da tu ya, míkɔ nya kɔ va yi na etrɔwoe. Ne etrɔ ne trɔa míebu ne míkpɔ. Amekui woamewoe va kpɔ nuwo teƒe. Ame yiwo dɔ teƒe wo ƒete woavɔ da ƒio hade be we want justice. Let us go back to our culture. Míatɔ Djori Jerry Rawlings, egblɔe be ɖe, míatɔ President, ex President Jerry Jerry Rawlings, egblɔ be ɖe, Yovo ɖe, enya be ŋusẽ le mía si, eya ta wòkɔ Bible kɔ va na mí, kɔ fake security system kɔ va na mí, be ni if you want the truth, mítrɔ yi ɖe mía dekɔnuɔ me. Ne ese ɖe, na ne wòakpɔ video ya me be ɖe, mekpɔ wui o, mía dekɔnue nɔ anyi haƒe Yovowo va. Wokɔ Christianity kple Quran kɔ va na mí. Mí me gbe o. They should add our tradition to the Quran in the court. Ne edze dzo no ta si ete fe ete fifi. Mí dze kuku ne e nya le woa ŋlɔ agbalẽ the initiative they will pass before they will bring no go kpɔ ena ŋtua to the law court ɖe enye ta ne dze agba ne woa gede me na mí ne mí akpɔ nyateƒea. Magede nya me nɔvi lɔlɔ. Ne ɖu shatawale enyo.

Ne dukplɔlawo de nonɔ teƒe, ele veve ɖe na mí. Ne èva gbe ŋke ƒe ava la dzi me be mègaŋlɔ be o, wɔ wò kɔmɛnti ɖe nuɔ te, video yi mele kpɔkplɔ, enya yi mele fiafia ɖe, ŋlɔ kɔmɛnti ɖe videoa te. Ele veve ɖe na mí. Lord Macaulay be, Such heritage yi mekpɔ tɔgbi kpɔ o. Míaƒe spiritual power ne, eh, spiritual and cultural heritage. Nuka nye míaƒe culture? Fifia migblẽ míaƒe culture. Magblɔe nakɔ ɖe eme. Culture eya nye Christianity yi wokɔ va na mí, yi wofia mí be yewoƒe Christianity ɖe enyo míaƒe trɔ̃subɔsubɔ. Mímesubɔ trɔ̃ o. We never worship them. We communicate to our Creator through the the gods, the the gods that Christianity claim they are lesser god. Vɔ woawo dzi míyɔ so gboli sa be dzidegbe ne degbe wòdeegbe.

Pastor ɖe ke mele le Ghana. Ok, ekui woame etɔ̃ ɖe anɔ anyi ya, nyemagblɔ be ɖe ke o. Gbogbotɔwo alo ame le agbɔsɔsɔ me ɖe, de are fake. Biblia ko wokɔ de ŋkuwò me kɔ mawudɔlawo ƒe agbazeɛ kɔ do. Ya wole azã wɔ. Nyemable wò o. Nyateƒe ɖekae, wokɔ Christianity va na mí be míade kɔ nu gblẽ, vɔ he mí nɔ míade kɔ nɔ mɛ ɖe mí me fii o. Eya Lord Macaulay le gbɔgblɔ menye nyee le egblɔ ɖo. Ebe yi mekpɔ burger o, yi mekpɔ fiafitɔ o, sika kple kesinɔnu yiwo le mía si ɖe menye nu vie o. Nɔvi lɔlɔ̃, dagbe ya mebia na wòe. Nye meva mɔ dzi mava ko nu, mava, mava, mava biã ŋku, mava klẽ ŋku ɖe wòe o ao. Vɔ nyateƒe dim mele.

Eeeee nubiala me nɔ mía dɔme o, kesinɔnuwo sɔ ye nɔ mía si. Ebe mígayi dzi ele gbɔgblɔ be, Le ema ƒe ƒe me ɖe, our backbone eye anye míaƒe spiritual kple cultural heritage yi nye mía dekɔnu kple míaƒe subɔsubɔwe. Be no na ɖe yewo yovo yewo anɔ anyi ne yewo awɔ ɖe, mi a kpɔ be yewo tɔwoe nyo wu mia tɔ hafi yewo ate ŋu aɖu mia dzi. E le Ghana fifi la, e le Togo fifi la, e le yovo ɖe kpɔ be teƒe, teƒe nyuie. Me nye ɖe wonye teƒe nyuie gbalo o. Míade kɔ nu yi míkɔ ƒu gbeɖe ye yae na be míle fuɔ kpe. Míaƒe spiritual heritage yi míkɔ ƒu gbeɖe eya ta míle fu kpe. Ame yiwo si spiritual heritage le fifia yi nye ame dɔngoawo ɖe mebe edze be míadze agbalẽ ŋɔŋlɔ fifu la ne mí vi yiwo míanɔ srɔ̃. Nyemekpɔ ke ɖe agbalẽ ɖeke ŋu o loo. Amewo biam le nye ŋu comment te.

Politician no tasi mi beble. Politician me ga me ga ma ga gblɔe ke le mɔya dzi. Wa va tu exɔ ŋgo nu wa me ve de na wɛ de. That is we need to forfeit some benefits. Ne mi akɔ trɔ agbie. Aha tsoe Christianity can never be better than our tradition. It cannot help us. It cannot help us. Politician wɔe ɖee. Wa, woawo propaganda ya wowɔ. Propaganda secretary ahatsoka fia ƒe, ƒe fia wɔe ya wonye. Yele ekpɔ le ʋe me. Wo, wole wo promise tso gbedegbe ke sigbe ke wo le wo promise, wole dziƒo promise na wɔe vɔ mele dziƒoa yi gbe o. O mate ŋu ayi ɖe yeovowo ƒe dziƒo o. Nye le tsitsi na wɔe. Ɖe me be Bible ɖe nu, mía trɔ, mía gbɔgbɔ ŋlɔe ne mía ɖe elɛgbewɔe de

Ɖeka wo bɔe ne woanɔ ƒuƒu ɖe eŋu, woanɔ wo ka, woanɔ ga fi ɖe eŋu, woanɔ ƒuƒu ɖɔ ɖe eŋu. Dagbe ya me ne babia na woe, nye ma ƒo nu sugbɔ o. Me be, Lord Macauley be mi trɔ yi ɖe mía dekɔnu me, ne menye si gbeɖe ma nyo o. Lɛta ɖe ma kɔ link kɔ da ɖe nyiwo video gɔme kple susu be wo ne edi be ya xlɛ ɖe na kpɔe na xlɛ le fima. Ebe no ŋe. míaƒe dzime ƒu. Nɔviwoe, ne woŋe wò dzime ƒu ɖe, menye nu vie o. Ne woŋe dzime ƒu na wòe ɖe, womate ŋu agazɔ o. Ezu ame, ezu, magblɔ be ezu ame kuku le, le agbagbeawo dome, dome. Dzime ƒu, ne woŋee na wòe ɖe, ezu ame kuku. Womagate ŋu awɔ naneke o, womate ŋu azɔ o. Aba dzi kura mɔmɔ zu agba na wòe. Nyateƒe ɖekae, woŋe míaƒe dzimeƒu yiwo nye míaƒe spiritual heritage, míaƒe educational system, ame, ma, magblɔe le mɔ ya dzi. Ame yiwo le dɔdo le university ɖe me be vayi di HND tɔwo ame ewo kɔ va da ɖe, ne nàbia wo ase be ɖe woame nɛnɛe ate ŋu astart naɖe. le agbea me. Wokɔ paper kɔ de woƒe asi me be ne wova yi di dɔ le yevuwo ƒe asi me ne yevu ne na dɔ yewoe. Edɔ yi le veve ɖe wòdze be mía me gbɔ mía ge ɖe eme wu ɖe eya nye technical school. Technical school ya dze be mí de eya ana ŋgɔgbe ɖeɖe mí. Vɔ ne va yi xɔ woƒe HND le yewo doctor me ɖe, mega ɖe gblɔ be yewo ƒe subɔvie ne nye. Míaƒe doctor akpa gãtɔ le Ghana. Doctor ya ate ŋu atɔ ɖe yevode ƒe ŋkume eye anye míaƒe traditional doctors wɛ. Apart from that, 0.00. Woƒe paracetamol ele nu gblẽ le ŋuwɛ. Woƒe kpoho ele nu gblẽ le ŋuwɛ. Woƒe preservation ele nu gblẽ le ŋuwɛ. Tsɛle, magagblɔe ke le mɔ ya dzi be, míaƒe lãme ɖe ɖo sesẽ. Eya ta womete ŋu lé India, wotasi India wo lele kɔ yi ɖe Amerika. Wokɔ ame yi wova Afrika va fi míaƒe ame sesẽwoe, míaƒe nyansawoe. Eve ŋutsu agbe ŋke mí be ɖe míaƒe ŋkume neʋu ne míaza commonsepts kple logic. Megakɔ woƒe susu kɔ da ɖe dziƒo ɖeke dzi o. Megaƒo woƒe susu kɔ da ɖe sɔfo ɖe tse ɖeke dzi o. Yɔ Mawu sogbolisa le wo dzi. Meditate, ana ŋgɔgbe wɔe. Mebia da gbe na ame sia ame, nɔvi lɔlɔ̃woe. Enya yi Macaulay ŋlɔ ɖee. Makɔ link ye kɔ da ɖe videoa te kple susu be míate ŋu anɔ nu srɔ̃. Míanɔ ke.